Bo ta bon di ingles o bo kende na papiamentu? Ok, ingles. Nos ta bai na Revelashon uno dus kuater. Dos skritura so. So, esa ki koló di Kristu ta? Bo sa? E tin koló. Oh, e tin koló, ok. Bai John seven thirty eight first. Dos skritura so. So ta mihó nos sa. Nos pasado nos mester conoce pasado pa nos sigui den futuro to so si no bo ta keda cana mesun perdi to ok wak a escrito ta bisa Jesus di kere den mi con con bo tin kere den mi. This is the book of John chapter seven and verse thirty eight he that believeth on me As the scripture hath said. Con, con? As the scripture hath said. Oke men, bo tin kere den mi manera e Skritura ta bisa, o ke e Skritura ta bisa. Esta bai den buki di Revelashon unu versíkulo un. This is the book of Revelation, chapter one and verse one. Ken ta papia? The revelation of Jesus Christ, which God, Which who? which God tu Dios gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. Pues, Dios a duna su sirbidó Johannes pa e mustr'é kon e apareshi su yu ta. Awor wak e aparencia. Versículo dies kuater. Despues di, his head and his hairs were white Like, Wow! Esaki nan di ta Cristo, pero su cabes y su cabey no ta blanco mene lana blanco. Bos anto dos tin cabey mene lana. Lana ta cabey di carne. Wollig, Wollig! E otronan tin mane cabrito of cabai of cacho. Di nos ta mane carne. Karné, karné, wòlg, e tekstura. Pues e ta spisa. Hesus su kabei ta tekstura di wòlg. Esaki no por te. Sigui bai. As white as snow. Koló blanku, manera nan. And his eyes. I su wowo. Were as a flame of Bayo. Kora, awor pa kita kora. So, señora su kora, awor tambe tin ke kora. Wak pa kiko? This is the book of Genesis chapter 49 and verse 12. E prome milager el a hasi, el a kambia awa den biña. Ora bo e biña, ki ta pasa? E ta bira tin ke kora. Of ora nos lo drumi, e ta bira kora, ta? His eyes shall be wet with wine.

and his feet. Awor señora su pia no señora su pia nan ta mira su dos ta me color cu bo cara toch anta bo brasa tambe wak. And his feet like unto fine brass. Bronze ta maron wak bronze ta maron pero wak con scuro ta. As if they burned in a furnace. Cu e kico ta cu bo kima den forno e ta bira preto. Keme esaki nunka no por ta Hesus. Awor, si Su apresa esaki, dikon na gaña nos esaki? Ki nos hasi malu? Ki nos hasi malu pa asina akoki? Kon? Ora bo no tin e kenis, bo por kere esei. Awor, ki nos a hasi pa meresé? Paki nos a meresé pa bai den sklabitut ku barku? Pasobra e Beibel ta bisa. Den book di Deuteronomio binti ocho, esun cu a bay sclavitud cu barcu ta e Israelitanan. That's right! Tur hende cu ta bay riba e bordje aki, cien por ciento pa medio di bo tata, e ta bay pasa pa e semia di bo tata, segun Numenan un dies ocho. Bay aki tende coy? Nunca nan a conta e coki. O pakico esaki nan no ke conta? Un ta importante pa nos sa esey cu nos no ta yuri Cosao. of Arubiano of Boneiano paso bo ta Yugo South? Señor Dame? Boneiano. Boneiano. Ki ta nifikashon Boneiru? Ha? Ki ta nifikashon Boneiano? Boneiru. Ki ta nifikashon di e nomber Boneiru? Bon sa. Awo bo partié no? Bon aire. Bon aire. Ora nan tin bisa bo esei i no gaña bo Boneiru? No. Bon aire. Bo ta un yu di Bon aire? No. Benjamin of Asher, esey bo ta. Kòrsou, ki nifikashon di kòrsou? Kurason, pero ki ta nòmber promé? Kura kote, kura kote, e pais ku ta kura, esey nan nan ta insiña nos den skol, nan ta insiña nos, i ta e ta yino nan, e ta yino nan tur di nòmber nan, pero si bo ta parti kolo skur, parti neger, Benjamin, parti injan, Asher.

And the Lord shall bring thee into Egypt again. A trope, e ta bouw ta bai Egipto, pero ku kiko? With ships. Pero ku barku. O, si e pais ta bandi e Jerusalem, pakiko bo tin bai ku barku? Bo por bai na pia, pero wak pa kiko? Paso. Si bo ta sa nifikashon di Egipto bo, bo komo de kiko bo ta lesando. Wak esaki so. This is the book of Exodus chapter 20 and verse 2. E nifikashon di Egipto pa bo komo den e tekst. I am the Lord thy God. Wat? I am the Lord thy God. A kere ta tur hende su Dios. I am the Lord thy God. Ami ta Señor Dios bosnan Dios. No di tur hende. Asina ta para kina? E Dios di e israelitanan. Pasobra bo ta sirbi e Dios di Abraham, Isaac i Jacob. No tin otro dios. Laatste, laatste. Sigui bai. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt.

and the Lord shall bring thee into Egypt slavery again with ships. Nos por bai a trope, pero e biahi cu barcu. Ken a bai slabitud cu barcu? E Injan a bai prome, mil cuashenta bini dos. Ora Cristovo Columbus a bini pa mata hort y destrui. Despues den mil seishentes nuebe, e supuesto wenenega nan, nan tur ta ruman. E prome tres nan ta e nega nan. I e sobranan ta i djan, un nashon, diesdos tribu di israelitanan yama. Asina nos yama.

Meskos ke ta praki nan, ma bisaba den pasa el a pasa tambe. Thou shall see it no more again. E pais di bosnan mama, ku ta Yerusalèm, nunka mas nos a mir'é komo nashon. Sigi bai. And there. Einan, ora bo a faché barku. He shall be sold. Lo bo wòrdu bendí. Unto your enemies. Wòrdu wòt? Unto your enemies. Lo bo wòrdu bendí na bo enemigunan. For bondmen. Pa esklabo hòmber. and bond women. I esclabo muhé. And no man shall buy you. Niun hende no por cumpra bo, libra bo. Tur la purba, la cap su cabes, cap su man, cap su brazo, su pia, bendé, bendé dilanti di caminda refta, refta. Tur hende ca purba a worde mata, boni, cuacu, tur, hasta e parlamentario cu nan mata, mescos. Bon, tur informacion ta para riba e flyer.